Id-dgħajjes tar-regatta ngħarba kwalità ta' dgħajjes illum il-ġurnata. Għandna d-dgħajsa tal-midalji, għandna l-fregatina, għandna l-kajek u d-dgħajsa tal-pass, id-dgħajsa tradizzjonali Maltija. Xħin tarom daw l-erba' dgħajjes inti, għandek ġiex dgħajjes tip ta' dgħajjes mod u ġiex dgħajjes oħra tip ieħor bħala binja mbagħad jaqgħu taħt nej. Għandek id-dgħajsa tal-midalji u għandek il-fregatina. Huma opri miftuħin. Meta nibda ngħidlek opri miftuħin jien li għandhom differenti mill-kajjik u mid-dgħajsa tal-pass. Il-kajjik u d-dgħajsa tal-pass għandhom it-trinkarin, id-dawra kollha. Jekk inti qed titkellem fuq bastiment kbir, isek qed tara d-dekk, il-gvert, allura jkunu marbutin iżjed. Dik hija karatteristika minn ta' l-opri Maltin, aħna min-naħa tagħna ngħidulhom opri miftuħin u opri magħluqin. Dawk li huma bitrinkarin bħal kajjikk, dgħajsa, luzzu, għandek l-ixprunara, dawk li huma naqra goffi u hekk ikunu iktar dgħajjes robusti għal liema raġuni għax inti peress li għandek id-dgħajsa għal ħall u għandek il-wiċċ ta' fuq hija marbuta iżjed id-dgħajsa. Issa il-fregatina d-dgħajsa tal-midalji meta tissemmi d-dgħajsa tal-midalji hija dgħajsa tal-biża bħala delikatazza tagħha. Immaġina għandek l-istamnari kwart bi kwart Ġifieri qed ngħidu xi 5-6 millimeter kollox daw ta' il-frame. Mibnija kollek id-dajsa, immaġna jinżlu l-ek erba nit saħħithom immens, ġo fiha, trenjati sal-aħħar qatra nifs. Għal-regatta għandek nitrenjaw sena kollha, Titrenja fuq l-art, ġiri, gym, u trid iżżomm ċertu ċertu dieti, għax inti għandek dajes li ma tistax tkun ħafna tqil fuqhom. Iktar ma tkun tqil inti iktar tiġbed biex iġġor dak il-pis. Għax dak ikun muscle mod, u hekk ikun fett mod ieħor. Jiena meta ġieli mmur warajhom, Nibda nara d-dgħajsa qisu nibda nibża', nara qisu tinfetaħ u tingħalaq id-dgħajsa. Ara kemm ġifieri il-construction tagħha kemm hija maħsuba sew minn ħażża l-ewwel darba, kemm kien tajjeb u kemm u kemm kien kbir, fim? Dgħajsa tajba jagħmilha li hi trid tkun minħadmet tajba mill-bidu, ġifieri milli mgħallem trid tkun ħadmet tajba, ma tistax taħdimha dgħajsa tejjaħha mmorru ta' malaj u tistenna li toħroġ tajba, dax-xogħol irid il-ħin, ma tistax tgħaġġel. Id-dgħajsa tħossha mill bħal meta inti meta qed issuq tħoss taf li tibda l-ger tal-karozza minn first għal second għal third għax inti l-oġġett tħossu meta taqdef biha. Mhux oġġett li tgħid isma' s-sit għax m'hemmx kumdità. Hekk tara s-seats tagħna qas qed taparsi jkollok foam, hekk biċċa njama jkollok. Ġifieri da m'hemmx mhux salott, mhux ħa tpoġġi fuq u tgħid kemm hu kemm hu komdu, ħa tmur għad tbatija ġo fiha. Tħossha li l-mixi, id-dgħajsa iktar ma tħossha timxi, ħa tbati vera imma l-importanti li timxi, aħna hekk ngħidu. Toħroġ kif toħroġ id-dgħajsa l-importanti l-mixi tagħha għax hemm tieħu l-ewwel. Ir-regatta qabel l-1900 79 kienet issir f'Settembru biss. Wara jum il-ħelsien li sar l-ewwel darba, niftakar kienet saret ir-regatta bil-lej biss hija l-unika okkażjoni li kienet saret hekk. Kienet sabiħa dik nhar bil-lej ħafna. Imma mbagħad wara bdiet issir matul il-ġurnata bħall-oħra imma ir-regatta ta' Settembru kienet issir fil-main channel tal-port li huwa fejn issir illum. Ir-regatta ta' Marzu kienet issir Titlaq minn fej Road Customs il-Belt u tidħol bej il-Birgu u l-Isla. Kienet il-finishing line minn għalija, mhux minn għalija ku, kienet tispiċċa kważi mal-maċina fejn illum hemm il-maċina, illum qiegħda lukanda. Kienet sabiħa regatta ħafna x'kienet iktar close mill-menċan, il-fim ta' dajes kontorom iżjed inti. Ix-xatt tal-birgu kien jala eżatti Fejn hemm il-mulument dak iż-żmien għax kien jidħol il-vapur it-terreni hemmhekk. Allura ħabba affarijiet ta' customs dak il-biċċa kienet tingħalaq. U mbagħad terġa' tinfetaħ kienet imma qabel meta kien hemm id-dokkjar ġifier qabel il-1979 ix-xatt tal-Birgu kien magħluq kollu hemm. Dik il-biċċa ta' fejn hemm il-mulument illum biss kienet miftuħa kemm mill-bieb ta' Sant'Anġlu ta' anzi ta' fejn il-Mużew Marittimu 'l ġewwa kien magħluq kien għand in-Navy Ingliża. U kemm min-naħa l-oħra kien hemm bieb ieħor li d-dokkjar kienet tibda minn hemm. Id-dokkjar il-boċri numru wieħed mhux Bormla kien jibqa' kien jibqa' ġej il-Birgu fl-antik. Hemmhekk kien hemm il-warehouse ukoll niftakarha jien. Mbagħad kienu mhux kanaw kollox, fim kienu fetħu x-xatt ta' Bormla u hekk. Kien għad fadal il-ħajt tad-dokkjard u l-boċri numru wieħed magħluq imma li minux infetaħ ukoll.

Biex iktar imexxi d-dgħajsa. Il-qatfa trid tikkordina sew għax il-qatfa inti tista' iddawwar għad-dgħajsa lem jew law. Jew iktar terraqa, jew iktar tollija. Toqgħod attenzjoni ġib il-palella u hekk. Illum il-ġurnata l-qaddifa kważi kollha l huma bl-imqadef personalizzati tagħhom. Qabel il-ħadd ma kien ikollu il-moqdif tiegħu, l-imqadef kien ikunu tal-klabs fir-regatta. Illum il-ġurnata Kulħadd bil-moqdif tiegħu għal liema raġuni. Għax hekk jiena bdejt naqdef ħal tabtab u mort ħararaw, il-moqdif ħattu mi, u l-moqdif jizu zarbun tijak, fem? Meta għod tibdel l-imqadif iktar għal, ftit tidra għaxu daw l-affarijiet. Il-moqdif il-bicċa kbira, jew għaw minn tiħ li sem ta' tifla u li zim tifel ta' nannu, jew nkun ħallastu l-ek jien bħala għaddif. U nsemmi naf t-tifel tiegħek? Le, l-laqam tiegħi, il-flower. X'hekk isibuni. Efhimni, għax jiena peress li nkabbar il-fjuri, xogħli nkabbar il-fjuri, allura l-laqam għala hu lin-nies il-flower hu. Proprja kienet flower power, imma nqatgħet u ġiet flower biss għall-inqas.
Għaw min jitijom jisem ekku. Jaw nkella ikollu ismu stess, jisem il-qaddif, per eżempju, dammu koll minn namar. Bniedem li ma jatix kas il-regat taqqas bis jafom daw l-affarijiet u jaħseb li kulħadd jaqbad hemm imur isu blasta ta' xkupa jitfaqqa u le mhux hekk qalbi. Hemm ħafna tattika u da. Għandek dajes li jkunu jridu taqdef bit-tul u bis-saħħa pereżempju, u għandek dajes jridu l-ispiss. Meta inti għandek dgħajsa tqila, trid tiflaħ iktar spiss għax inti għandek oġġetti iktar tqila li trid tmexxih iktar malajr kemm jista' jkun. Issa meta għandek dgħajsa inqas tqila, tista' taqbad iktar it-tul biex inti tħalli taqdef minn qatfa għall-oħra, nħalluha timxi ngħidulha aħna, mhux kull darba toqgħod twaqqaf għajsek bil-qatfa tiegħek għax inti iktar ma tgħaġġel ukoll għandek dgħajs ma jridux imbagħad l-ispiss. Meta jkollok cruise liner hemmhekk marbut u jkollok xi pompa Jew xi generator kbir għaddej, gas down, da immaġina dajsa jnejdu l-fregatini. Għandek fregatina diżen 70 kilos, kull ma fi 11 il-pidu nofs di l-fregatina, xħin taddi minn mal l-ilma li ħierex mill-vapur tal-pompa tas seawater tiegħu biss li hija il-fire pump standby Immaġina għandek pompa tal-inqas tagħdi ta' xi sitt pulzieri jew erba' pulzieri, outlet u inlet, li l-fregatina ddawwara dawra tondi. Plus li fit-training kulħadd dieħel u ħireġ b'saħħtu. Kulħadd jagħmel ċaqliqa enormi. Kważi u kważi bil-kemm fadlilna l-fejn nitrenjaw.
Hija challenge kbira u meta tara d-dajes meta jtuna r-rimi. Għandek challenge kbira jkun ħereġ vapur, tittieqaf ġili tkun tila triq ngħidu aħna tkun tila l-ħin. U jitlalek dajsa tik ir-rima. Nifhimni, ir-regatta hija tiġi tiġi parti minn ħajtek. Għax ma tistax tispjega l-emozzjoni tar-regatta oġġett li pereżempju Ma tistax tgħid, jien kemm-il darba ngħid pereżempju nieqaf, ma ma tħallikx. Timent li jasal dak iż-żmien, waħdek terġa' għax hija oġġett lifestyle u ħajtek, tiġi ħajtek, parti minn ħajtek. Dak il-ħin li tisma' l-isparatura ta' dħul, tinsa t-tbatija kollha li tkun batejt u tgħid jiena on top u dak il-ħin hekk hija oġġett li ma tispjegax. Tgħidli għax qegħdin tittrenjaw fil-main channel tal-port. Fil-port mhux il-main channel biss fadal. Ma fadal xejn iżjed kullimkien marinas, m'għandniex fejn nitrenjaw iżjed. Tara t-television, tara l-Palio di Sienna x'tara l-erba' tiżwiemel jiġu ġewwa pjazza, jagħmlu festa kbira daw. Aħna għandna l-isbaħ port law ġewwa l-Ewropa, il-port il-kbir. Għandna d-dajjes meravilja. Il-kuluri iġennu bil-pjaċir, toqgħod tara t-television bil-pjaċir, U kulħadd ma nagħtux kasu. Mela, kif timbena dajza? Dajza l-ewwel ħaġa li tagħmel bħal kulunkwa proġett ieħor tħożha. Tħożha ġifier tagħmel il-planning tagħha, ħriġt il-frames tagħha, is-sections, li huma l-majjeri u l-istamnari, ħdimthom u erfajthom. L-istamnari u l-majjeri huma l-frame tad-dgħajża biex improva nfehmek naqa' x'inhuma, x'int tagħmel hekk int għandek il-kustilji sewwa. Issa d-dgħajża jekk toqgħod tara minn ġewwa fiha qisu l-kustilji. Il-parti ta' fuq tagħha hija l-istamnara, il-parti ta' isfel hija l-majjera. U bat il-kumplament tal-injam, ħdimt il-kil li huwa l-prim bil-Malti, Dawk il-biċċiet it-tondi, iz-zkuk, u l-biċċiet ilitilin. Il-biċċiet ilitilin bil-Malti ir-roti. Dak li jkollu barra f'quddiem il-luzzu tkun naqmaqtu hekk, dik ir-rota. Fid-dgħajsa ta' Malta, fid-dgħajsa tal-pass, dik il-biċċa twila li tkun ta' njam skur. Kewba jew tik jew xi affarijiet oħra. Issa mbagħad inti irbatta fuq trafu li jkollok, irbatt il-kil u z-zkuk ta' wara jew ta' quddiem. Meta qed ngħidu dgħajsa jew luzzu jew xi ħaġa hekk, meta għandek kajjek, għandek il-prim, għandek il-poppa li hija ċappa u għandek quddiem it-zokk. Umbat waħħalt il-majjeri u l-istamnari kollha. Wara li twaħħalhom, daw trid iġġibhom. Tittorbothom ma' njam ieħor li mhux se jkun parti mill-kajjek, mid-dajsa, mill-luzzu kollox biex inti żommhom fissi 90 degrees mal-kil. Plus jekk imbagħad trid tibbilanċhom. Tibbilanċhom x'in hija? Immaġina għandek tont inti u mwaħħal fuq pivot biss. Aħna nużaw isu kumpass kbir jiħel fl-istess parti tal-majjera jew tal-istamnara ikun biċomba fin-nofs. Biex inti jorik jekk hux qiegħed li lem jew li law ix-xogħol u ġġib kollox dritt. Dik bil-Malti tissejjaħ il-bilanċjatura tad-dgħajsa. Wara, tagħmel il-fettihija, dik il-birka fettihija biex tnaqqas jingħalqulek, ma twaħħal l-affarijiet ukoll magħha, u mbagħad tibda jekk għandek dgħajsa tal-pass, bdejt biċ-ċinet u ħaltilha ċinet id-dawra kollha. Wara tagħmilha il-katnotti, il-katnotti jisom travi li jmorru minna ħall-oħra għal fuq id-dekk. Mbagħad waħħaltilha it-trinkarin kollu Id-dawra kollha u għandek jisu il-gverta tad-dajsa jew fuq id-dajs Maltin għandek it-trinkarin id-dawra kollha bit-tamburet tal-pruwa u bit-tamburet tal-poppa. Wara tittamilla d-dajsa it-tappiera, għamilt it-tappiera, id-dawra kollha, u mbagħad tagħmel il-bardnell. Id-dajsa Maltija hija l-unika waħda id-dajsa tal-pass. li għandha għoxra barnel. Għandha għoxra mbagħad sat-tieni stamnara quddiem u wara. Jerġa' jkollok kontra battuża, tissejjaħ bil-Malti, li hija l-parti fejn għandek il-battużi minn fejn jaqdef il-barklor, hija li żarbiċċa bħala barnel, u mbagħad għandek il-ġiex battużi. Qed ngħidlek hekk għalli marġuni x'id-dajsa Maltija, il-barnel, il-ħin kollu mdaħħal ġol-istamnari. Ġifieri inti kull darba sfrundat il-bardnell u m'għandek l-istamnari tilin minnu. L-aħħar qoxra biss tal-battusa ma tkunx imdaħla ġo. Qalli ma raġuni x'ħin taqbad taqdef biha d-dgħajsa qed tkollok il-bardnell għoli bħal tad-dgħajjes Maltin u ma jkunux imdaħlin l-istamnari ġewwa l-battusi. Il-bardnell jaqalgħalek. X'ħin qed tagħlaq il-bardnell Malti li huwa t-top gun ta' fuq tad-dgħajsa, Inti, ix-xogħol, jekk inti għamiltu purzier, purzier sabiħ, il-barnell, anki l-barnell ħa jidħollok easy xofeha. Anki biex ħadt ix-shape tagħhom, immaġinak inti li tagħmel minn ċott ġa diffiċli, ġifieri biċċa njama moħra. Il-barnell meta nsemmilek il-barnell tad-dajsa jien, immaġina għandek 15 il-stamnara qed tuħu pattern tagħhom fejn qegħdin. Plus li qegħdin fejn qegħdin, qed tuħu x-shape tagħhom kollha. Issa int għandek injama. Issa int fiha di għandek, immaġina, għandek varjazzjoni bej kull stamnara bħal angle. Għax inti da dimet li għandek stamnara u mhux il-qudiem tad-dajza, l-angle qed jinbidillek kollha sewwa. Għandek il-pożizzjoni Tonda, Le, l-elevazzjoni differenti wkoll. Ara kemm hemm komplikazzjonijiet ġifieri ġewwa d-dgħajjes. U qed tagħmel minn ċott għal 20 darba kollha f'daqqa. Wara, għamilt il-paxmi li huma t-tavla ta' taħt, ta' mal-prim, ta' mal-keel ġifieri l-ewwel tavla li jkollok isfel għax hi l-iktar diffiċli fid-dgħajjes għax inti għandek injam ġej minn hekk trid iġġibu hekk. Ġifieri t-tavla trid iddawwar għal 90 degrees plus li jidonda. Insomma, għamilt l-erba' paxmi, u mbagħad wara li tagħmel it-tavla t'isfel tagħmel it-tavla ta' fuq. U jagħmel dik il-biċċa tal-lembut għax il-lembut jinħadem. Flok qed iżommu bil-klamps inti ġast qabbad ir-ras tat-tavla tiegħek mat-twavel l-oħrajn u batti ssammar. Issammar Waħda ma majjera mbagħad taqbiż għall-oħra. Immaġina għandek injament qiegħda free u waħdek forsi ieħor jilqalek minn wara, just qed tissammarhom lilhom u tqabbadhom, mbagħad tala il-kumplament tat-tavla. Hekk għandek il-ħal kollu lest, u mbagħad ikun joqsok is-set tagħha d-dajsa. Is-set x'inhu? Għandek il-pastiera ta' ġewwa li tiġi jisa tappiera Għandek is-settijiet fid-dajżama Maltija dawk fej poġġi bil-qiegħda jew fejn timxi fuqhom l-olin, għax imbagħad għandek il-parjol tesfel. Il-parjol tisfel għandek l-iskużi u għandek il-parjol. Umma titħollok it-tinda, l-iskultura, l-falki, u daw l-affarijiet kollha. U dak imma l-mod kif tagħmel dajsa Maltija. Dajsa bħal kull inkwoġġett ieħor. Kemm trid tagħmilha irfinuta d-dajsa għaddu minn tax Żmien. Li tagħlaq għajnejk u teqpa' ddej. B'kollox. Faċli. F'kollox hekk il-ħajja. Da bħal meta għandek qed tagħmel borma stuffat. Hawn min jaqbad il-bejner, jitfa' jaqbad kollox f'daqqa, jitfagħhom kollha f'daqqa, u le, le. L-antiki ma kinux jagħmlu hekk aħna. L-antiki l-ewwel kienet tqabbad in-nanna, l-ewwel kienet tqatta' l-basla. Titfa' l-basla, tħalliha titqal, tgħarim, tinqala' ftit. X'ħin taqbad teħmarilha żżid il-karotti u żżid il-patata u nagħm jien ma nafx nagħmel is-suffat sewwa ġifieri ta' imma qed nipprova niddeskrivilek ħaġa ħaġa l-oġġett iddum fih kemm kemm inti ħadd daħħal passjoni biex tiġik tajba fih, fem? Issa dajsa meta tittamel dajsa ta' ċertu kalibru inti pereżempju, jien nimmaġna li bħala bild biss il-ħall il-ħall Ngħidlek għandek viċin 8 xhur, 12 xahar biex tlestiha. Minna is-settijiet, eh? Għax jekk tidħol bis-settijiet u bl-iskultura tidħol iżjed. Għax inti mbagħad id-dajs għandek hawn min jibdija u u jlestijaw. Hawn min pereżempju l-iskultura tiegħek skultur. Ma joqgħodx jagħmilha hu. Tgħid, jien, jien ma bqejtx innagħmilha jien, tgħidli għalxiex? Għax jien irridha kollha, mill-A sa Z għalik żgatt. Għalik, għalik kemm sabiħa d-dehża Maltija. Meta inti jkollok il-kbir tal-flotta tal-Mediterran tal-Ingilterra, meta semmi tal-Ingilterra, in-Navy Ingliża mhux issa, imma seventies, fifties u hekk. Issa qed tara qas nafx il-kbir net tagħhom biex jitlaw jinża fuq il-bastiment tiegħu da kien juża d-dajsa Maltija. Kien jaqbad parklor eh, bid-dajsa b'kollox, itellu miegħu u jġorru miegħu kull imkien. Jien niftakar darba minnhom qed nitkellem ma' Barklor Xieħ. U daw kienu marru fil-bajja ta' Venezja b'dal-bastiment. U peress li Hemmhekk għandhom il-gondla u għandhom dawk id-dajs li jisom rivas iħottu u jniżlu n-nies. Xerraw id-dajsa Maltija ġejja. Dawk kien hemm minnhom twerru. Jgħidulek dix dajsi minn fejn ġiet. Kemm minn sabiħa xi dajsa Maltija. Min jaf jara dajsa u hekk anki bħala opera tal-artija sabiħa mmens. Ittraskolaġni li f'dal pajjiż jien ma nafx. Isna ċertu kultura tagħna intuha bis-sieq u m'għandniex għalfejn. Għax niggarantilek jilli mhux se tħalla bħal mhux se tħammallek wiċċek ta' id-dajsa Malti imma d-dajjes kollha tal-Mediterran. Per eżempju, kelli xorti darba minnhom mort il-Qatarien tlajt b'kajjek hemm kellhom exhibition tad-dajjes kollha ta' madwar il-Mediterran. Bħal opera tagħna u hija waħda mill-isbaħ li hemm. Issa dajna tlajt hemmhekk b'kajjek tar-regatta tal huwa mhux ta' valur bħal dajsa Maltija, Fimt, imma d-dajsa tant li fija affarijiet. U xħar, xħin tara bil-fulkiet sabi ħammen sid-dajsa mal dijet nilkom jien. U jien dispeċin li anki il-mużew tagħna m'għandniex waħda minnhom eżibiti sur id-dinjes ta' veru. U għandna biex niftaħru bihom. Dajes oħra li konna naraw fil-portijiet tagħna kienu dawk id-dajes ikbar li kienu jterqu bej Malta u Għawdex u saħan sitra l-Sqallija Dawn kienu id-dgħajsa tal-Latini, li kienet iġġorr kemm passiġġieri kif ukoll merkanzija. Fil-portijiet tas-sajjieda wkoll konna nsibu numru kbir ta' dgħajjes li kienu jintużaw għas-sajd. Kellek dawk id-dgħajjes li jintużaw għas-sajd viċin l-art u fuqhom kienu jirkbu tnejn min-nies. U mbagħad konna nsibu wkoll dawk id-dgħajjes li kienu ħafna ikbar u kienu jistadu 'l barra ħafna mill-kosta, għalhekk kienu jkunu b'saħħithom ħafna iktar. Il-kuluri tagħhom saru xi ħaġa endemika mal-gżejjer tagħna. Il-famuża għajn li kienet tkun ukoll fuq l-iċfna tal-Feniċi u iktar tard fuq dawk Rumani hija l-għajn ta' Osiris u din saret xi ħaġa sinonima mad-dgħajjes Maltin. It-Taljani għandhom xi ħaġa bħalna wkoll, imma mbagħad it-Taljani il-construction tagħhom hija goffa iktar, raffa ħafna iżjed bħala construction, pereżempju aħna l-iktar dajs li tara stamnari kbar u ma jieri fihom fejt ngħidu d-dajs iż-żgħar mhux il-luzzijat. Femta xil-luzzijat mbagħad jaqbad jikber ix-xogħol kleb pulzieri erba' sitta monsters ikunu l-istamnar u ma jieri tagħhom. U id-dajes tal-pass, frejgatini u hekk. Kollox affarijiet ta' l-iżjeb porzier, porzier nofs. Għandek dajsa ta' 21 piet naħseb huma biżejjed, jien huma politi immens, femt, aħna l-binja tagħna hija polita, polita rqiqa bħala dajsa, rqiqa bħala mhux ġifieri malub, imma kollox trimjat sabiħ. X'inti jekk qed tara d-dajsa minn ġewwa. u hekk qed tara pereżempju f'daqshekk eluq, qed tara nofsa jew iktar stamnara, dajża raffa wisq u hekk. Anki bħala veru tiġi robusta kemm trid, imma mbagħad għandek it-toqol ukoll. Meta inti toqgħod taħseb li aħna d-dajża tagħna mhijiex magħmula għal mutur, magħmula għal qdif. Fil-qdif, isma' da immaġinak bniedem, għandek bniedem għandu basket 10 kilo ġo fih u għandek bniedem Għandu basket ta' 80 kilo, dak ta' 80 kilo. Laqqas ħa jagħmel ġiex kilometri għax jgħejja bihom. Aħseb wara daw kun jibdew xogħol mill-erba' ta' filgħodu u jagħmlu sa xi disda bil-lejl, nofs il-lejl. Jaqtfu msik hemm bissu. Eh, Il-pis jgħottu kol. Anzi issa qabdu jħxinu d-dajjes Maltin għax hemm il-mutur. Xid-dajsa mibnija propju għaqdif. Id-dajsa Maltija issa waslet għal evoluzzjoni, għax per eżempju anki l-mutur fejn u qiegħed Il-mutur, il-barklore jpoġġuh hemm. Għadna ma rajniex id-dgħajsa evoluta minn mgħallem aħna. Li forsi il-mutur jew juża tip ta' mutur ieħor jew isir evoluzzjoni tagħhom hemm. Id-dgħajsa kif inhi magħmula, wara tagħha pereżempju, fejn int għandek l-ispalliera fejn joqgħod il-barklore illum isuq għad-dgħajsa, hemmhekk mhux qiegħed għall-barklore. Hemmhekk qiegħed għan-nies. Mhux l-isbaħ post għad-dgħajsa qed jieħdu l-barklor, barklor xogħlu jkun quddiem bl-imqadef. Femt? Ġifieri aħna issa Wasalna fi stadju fid-dajsa Maltija li jien personali dejaqni ħafna anki tara l-mutur barra hemmhekk offiża d-dajsa. Oxxenità. Illum issa wasalna fi żmien li d-dajsa tagħna nivolvuha l-għandna biex Anki nistgħu nużaw mutur ieħor. Mela aħna għandna bżonn nużaw bil-fors outboard jagħmel l-istorbju, jagħmel id-duħħan. Illum hawn qed naraw il-karozzi tad-dawl. Noħdu kbira x'naraw mutur żejr jew anke l-outboard żejr tad-dawl bl-istess saħħa. Hekk insibuna għajnuna naħseb naslu x'imkien jien.